Tɔgbe me ɖe tsia gbe enua le do. Ee biɔbiɔ nya ye nyi be nuka ta nuke woyɔ be science technologia mía tɔgbuiwo kpɔ be so so kaka Egipte nyigba dzi eye yevuwo va va kplam le mía gbɔ. Vɔ egbe me mi ke lea ameyibɔwo mía ameyibɔwo mi va yi ŋkpotome. Yevuwo va le ŋkɔ ye mí le di la ti te vɔa teƒe ɖeka ko mí le alo ele wɔ sigbe be ɖeko mí le tɔ le teƒe ɖeka. Nu ka ta?
Eo ekpɔ be mía tɔgbe yiwo ke wɔ saɛns alo teknolodzi nu mawoa wowɔe kple gbɔgbɔ. ŋutilã kple drɛkuku. Wozã woƒe gbɔgbɔ. Wozã woƒe ŋutilã. Ŋutilãzazã koe nye susu. Ne wodzra mlɔ anyia, woɖona gbe ɖa kɔna nu yi wɔ wole kɔ yia lɔ me. Woƒe gbɔgbɔ gbugbɔ kplɔna wo yina anyigba bubu dzi wova srɔ̃na nua. Ne wonyɔ ko la, wowɔ viɖe kakaka ye wokɔ wɔ nua. Fifia yevuwo va srɔ̃ nu ya le mía gbɔa, yevuwo va kɔ masini kpe ɖe eŋu. Wova kɔ machine kɔ kpe ɖe nua ŋuti ke nye susu velia. Ke be ne wole nu ɖe wɔ kaka wòle fu ɖe nɔwo kɔa, ne wokɔ machine kɔ kpakpakpakpa kɔ, wonya be a nu ya yewokpɔ kpɔa, ale wowɔe ke. Ne yewotrɔe wɔ ale manɔ alea, ke efia be machine-a, ena be wole tsitsi. Vɔ míɔ ameyibɔ gbea, míame technology ke wɔ mí le, mí mega míame susu zɔ, mí le machine zã. Vɔ yovɔɛwo ŋutɔ wɔ wɔ machine ɖe woƒe susu ŋuti. Ta woƒe susua ko mía mí gakplɔ ɖo. Mí ele gɔme se ɖe woƒe susua ye ko mía mígakplɔ ɖo. Míawo míawo ŋutɔ mí medzi be mízã míaƒe susua ne míkɔ wɔ nu o. Kpɔ ne ame yibɔ vi ɖe wɔ nane fifia ye wokpɔ edu ke me le o be ne wokpe ɖe eŋuti ne kɔe yi ɖe dzia, womekpena ɖe eŋuti o. Gake nenye be yevowo wonye ameyibɔ ɖe fia be ɖe nane wɔ wo kpɔ kaka wokpɔ be um nu ya ke wɔ ele ayi ŋgɔgbea wo wo wodzana agbagba be yewokplɔ ameyibɔ ma dzoe wòafia nua le gama woafia masini wokɔ amegã aɖe ne ŋkeke eve etɔ̃ koa woayɔ ko woƒe nya lé nua me gɔmedzedze aleke wɔe koa wo ŋutɔ nya aleke wole wɔ ge woa create ɖe edzi kaka wòazu nu gã. Gake míewɔna ne ameyibɔ kura be ne kpe ɖe ŋutia, medzi be awɔe ne zu nu gã ne ŋkɔ ne va ɖi o. Abe ame aɖe le Ghana yɔna be Sɔfo Katanka, ewɔ TV, tele ma ne ƒoa kpe ɖe eve, etɔ̃, ele TV tri, ne ƒoa kpe ale ele GTV, ewɔ ŋu, ewɔ machine gãwo. Ekpame ma fia, ewɔ ʋɔtru ke ne tɔ ɖe ʋɔtrua gbɔ ne ƒoa kpe kpaa. ŋɔtrɔatɔ la ŋu. Fi sia wova le nua gagam tsɔ da ɖe kɔmpita dzi be aƒe ŋɔtru kura ne ƒe kpakpakpa le kɔmpita dzi koa, enɔa fonua dzi koa, ne ame ɖe ƒo akpe ame nye la aha so aŋu ŋɔa ne le fonua dzi. Nu ya ke sɔfo Kataka wɔ wole be. Míaƒe gɔvemɛntiwo alo amegãwo no ɖa megbe ne enu mɔwo no nɔ asi me. Ase me la ɖe, ne le asia me o bɔa, ye ame sia ame le ƒle maa, ye ŋutie susua ganɔ vava ne wòanɔ wɔm. Fifia wome gazette o ta ne yi gbɔ be yeava ƒle nu ma, eƒu asi elabe material alo nu yiwo wòkɔ wɔ nua la wonye nu xɔasiwo sɔ. gake nenye be ɖewo na mɔ kɔ eƒe nu yɔ woge ɖe asi me. Ya amewo te yi va le susu xɔ le gbɔ le nusrɔ̃ le gbɔ ye ʋuɔ eƒe ʋuwo bɔ. Abe aleke yevu ɖevi fia ne be aƒle ʋu ne gbenya va na gavi ɖe koa woakɔ ʋua ɖɔ ne le zã kaka ne be agble kɔ akɔ yi woakɔ bubu na wa. Ne eƒe ɖewo kpe ɖe ŋuti wowɔ nu ma fifia eƒe yi ke ke ame ma le nu ya ɖe to fia dzi ne exɔ exɔ Ghana keke. Ɖeviwo asrɔ dɔ le gbɔ, ame yiwo ke susu magale wo sia, woagayi gbɔ woaxɔ susu. Ke wotso wogawɔ kɔa ke exɔ dukɔa me. Abe aleke Nigeria le fia, ga Nigeria tɔ ŋutɔ le ŋu wɔ me. Wole nuwo wɔ gbagbagba le fi ma. Gake le mía gbɔ le Ghana ya, sɔfo kantanka ma koe le ŋu wɔ. Sukuvi ɖewo va wɔ ŋu, sukuvi ɖewo wɔ gate. Ame mɔ bete la ɖevi mɔ bete la nenye be mɔnukpɔkpɔ ɖe le wa lɔ ɖe sɔfo kantaka gbɔ ke wa gbɔ fia nu susu yi lo me tame wa si wa ga wɔ tso wa me tɔ ame ga ma kple ɖevi mɔ wa ga na nyi a ga wɔ susu a ga create nu ke technology a le tsitsi le mia edzi le mia gbɔ vɔ yo vɔ wa o dzi ame ɖe kpe ɖoɖo ko ŋtsi edzi nɔvia ekpɔ ame ya wɔ na nu ya le ge ete ɖe ŋtsi ta wɔ be wome technology tsi kabakaba. Ne kpɔ machine ɖewo le tɔ gɔme kple machine ɖewo ke yevuwo kɔ le gasɔ kple nuwo ne kpɔ abia be leke tutu wɔ numa menye ame ɖeka wɔ ɖe. Ye wɔ be míaƒe nuwo metsitsi edzo. Ye mi mele subɔsubɔ ɖeke wɔm o. Ne yi ɖe China, India tɔwo gbɔ fifia alo China tɔwo gbɔa, Ne eŋu bɔ ɖe fi ma fifia, gbɔgbɔ yi ke wo wosubɔna le fi ma la, wo make sure be woɖo xɔ gbɔgbɔ ma da ɖe aƒeme. Ye wosubɔnɛ to woƒe mɔ ke dzi woawɔ akɔ wɔ kesinɔna ɖe. Ame aɖewo le wo gbɔ akpɔ be woawo mɔto ko wonɔna kum ayi woado gbe ɖa ɖe tɔ. Eɖewo le ke wodena ka wo ma aʋa ma kɔ nua petea. Amewo tso wosa vɔ wo ɖokui ku na akpa ma. Akpɔ be amegãmegãwo va pakena ʋu, woyina amemawo gbɔ, woava na ga wo, woaɖo gbe ɖa. Woƒo nu ɖe ga ŋuti, wova bia susu, technology me susu le fi ma. Wova bia susu ke woakɔ wɔ tsi wòatrɔ zu nu bubu. Wova bia susu ke woakɔ wɔ atike. To hamema dzi labe wonya be eƒe gbedodoɖa wɔna dɔ. Ese nya me la, ne nye be amewo ade dzesi nu yi ke Mawu na nye ya le mía gbɔa, ate ƒo nu ɖe ga ŋuti. Menye ga gbɔgbɔ ɖeke o. Akɔ envelope me ko aŋlɔ nu ɖe dzi ko aŋlɔ nu ko akɔ va da ɖe aƒeme ko adzo le gbɔ. Ne susuwo gbe nya le nua dzi ko akɔ be gbɔgbɔ la woava gbɔ le zã me woava da wo ɖe emɔ dzi ana be míame teknologia asi. Eseme ɖa ɖe, togbɔ nyigblã gbɔgbɔ nye ku ɖe technology ke wo nye gakpo ƒe nuwo ŋuti. Vedu e e vedu sakpatea enye gbɔgbɔ ɖe ke ke e eƒo nu so atike ŋuti. Atike yi wo aɖa ŋutilã me dɔ. Enye gbɔgbɔ ɖe ke atse nya nu so nu mɔ dzi. Leke mi a zɛ kavu ate va ɖe eƒe ɖokui fia o afia o amasi. Mia tɔgbo ma tsi ke gbogbo ko wo nya ɖe ame ɖe fia wa. No tɔgbo tɔgbe mɔ ɖe menye dre wo kua Menye vodzu ko wodo go wònye amegbetɔ eko fia nu woa? Vodzu sakpatɛ ŋutɔ mezu amegbetɔ o, va kpɔ abi, abi, ame dzeabi le aƒe me ko ye wòfia atikee be ɖe o, ne nu ale amee awɔ, ne mi zẽ ale ale ale le, awɔ dɔ. Toa wobe nya zẽ ko e, edɔa vɔ, womegakpɔ ame o. Ye mía tɔgbuiwo kpa ha ɖe nu ma ŋuti dzi na. Gake fifia ɖe, ameka gale nu ma wɔm? Elabe ame ŋutɔ bua wɔ eɖokui abe aɖaʋatɔ ne akɔ bia nu. Meya gbɔ zu me si me le gea, ɖekadze aɖe va bia ga ko nu ɖe gbɔna be maganɛ o. Egaya ame ɖe gbɔ ko ame ɖe ko gbɔna be be maɖe asi ɖekadze ma ŋuti be fifia ko va dzra avɔ be mekpɔ kotoku ma le dzia. Ne elɔ̃ avɔa va dzra avɔa, fifia anɔ mɔ to awɔ eɖokui nenema abia nu ne ʋu gã ʋu gã va tɔ kaka ne menye awɔtrɔme ko ke dzoe aƒeme. Ekpɔe ɖa ɖe, Leke wɔ ne tɔgbuiwo trɔ zu alavatɔ va bia nɔ agate na nu ne nye be mele gbɔgbɔm? Leke ne nɔ zu alavatɔ va bia nɔ leke awɔ anɛ? Mate ga anya o. Leke ne Aigipto su trɔ zu alavatɔ va tuo le mɔ dzi ɖe? Bia nɔ leke wɔ anye. Leke wɔ na Aigipto su ga va zu sɔdja le tɔ ɖe? Ate tɔ elabe ke sɔdja gbe nya le tɔ koa wɔ ya wo me susu nye be sɔdja le ga bia ge. ko ne ga so ko ne kpata kpata ko so ne vua ali to su do ye ma tro klo ha vio di be yo waste time no ta ta go be ma na ga o be nka ta be ana ga na ne nde yo mi klo mi avle vi de ko ga me ma egbota ko da so jo wo me ni be ada ko klo wo Ke gaƒoƒo ɖea egbɔ ta wòva yi. Vɔ fifia asɔdzɔ tsɛ wole ga bia. Ta ne sɔdza tɔ kɔa, susɔ trɔ ɖe ƒoƒo be ga akpɔ ne kaba ne yeadzo. Akpɔ ne kaba adzo ava ge ɖe wobe sɔdza ɖe ko tɔe la ye woaxɔ dzo yina kɔe va dze afɔ. Vɔ ne ele gblɔ be nu ka tae wobe yeana ga yi ɖe kuku mele yi si o, ye waste time-a, na dɔgbɔfɔ̃e ɖe agbɔ ta wòva yi. Ye wɔ be yewo vɔ xɔ miame susua pete ke woƒle amewo dzo akpa sese nenema. Wokpɔ ame yiwo ke susu le wo si. Wokɔ wo da ɖe afi ɖe. Eye wo wo wo wotu wo ɖe teƒe ɖewo. Vɔ mía tɔgbuiwo mesusu kple woƒe asi menana anyi kpɔ o ta wotu amea ɖe gakpo nu wodome wokpɔ be enya gakpo ŋutia Ele gama, ele nuwo tu, ele nu ɖewo wɔ, wona wò have peace of mind. Ele nu mɔ kaka ko kpɔ ɖoɖo mɔ be tene etsi gama kakakaka atsi. Gbe ɖeka wava kplɔ yevu nyɔnu be nenɔ nuɖuɖu kɔ nɛ woanɔ tre te kakaka negbe nya dɔ kpli koa wodzi vi evɔ enunya tsi fu. Ko evɔ eye woxɔe le fima eku. Ɖevi ma ke dza va eɖo nunya ame eve eɖo yevuwo tɔ vi vi tukui ma ke le osia eye akpe ɖevi ma va zɔ ame ɖe sɔ. Gane ɖevi ma dze sisi kɔa yaya gakpo me sa ɖe kɔa nɔ nusrɔsɔe kakakaka kɔ vɔ ne wu nu kɔkɔe ezu specialist le eme ne ʋu gblẽvi aɖe ɖo gama ko enya nuke woawɔ kple ke enya ƒe eƒe ke gbɔna le ke xexia me le tɔtrɔ eƒe ʋu wɔ le akpɔfia be ʋu nu sia nu va zu zu automatic elabe ame geɖe megale yi kpɔ ne wòasrɔ̃ ʋukuku Ta wova wɔ nu sia nu nye automatic just to know aleke a control kple nuwo kɔa ate sɔ ʋu kuku le kɔmputa dzi anye edo go axɔ license aku ʋu free yeva wɔ be nuwo pete wotɔ tɔ ame wo pete le ʋu mɔ ku automatic mɔ kua eta ne ke calculating kɔ etsi gama. Vɔ neke wonye Manoa Samawa ne gblɔe ne godo ne nɔviwo le va na ne to aja aja tɔko ale karo sa gɔbɛ tsa le wɔ ɖɔɖɔ na aƒe me ne la waje fita vɔ tomatsi ke mele ŋu ne gble ko ɖe gble wo mele tutu gbe o ewɔ be wo le nuɔ wɔ le mia xe ɖe megbe leke mia tɔgbo nye fita sa wo kaka na ʋu wɔnea Fita yi wonɔ anyi sa no kɔ automatic nɔ fɛ mɔ wowɔ kaka nuwo yɔ dɔme ne ʋua. Electrician nɔ woko yovowo na wowɔ electrical part le eh, automatic ci la wowɔe nyaŋu. Ke ne woyɔ electrician ɖe fifia be ne va wɔ numa ma te ne machine me ne tso ma te get problem o. Nɔkɔ automatic car abe eʋu ya le fiya Highlander ya fifia nɔsɔ ɖe fita ke nye gbe ɖe gbe fita mate wɔ neke ne ŋtsɛ o. Nɔkɔ anɔ ƒoƒo tatata ava wɔ be wodzi be nɔtrɔ miabe susu kura zɔ abe machine miabe susu le nɔ machine dzi. Ta ne kɔ ʋu yi fifia kɔa fita be ɔ eʋu ya gble dzidzɛ edze be wova hayi machine yava hayi machine ada ɖe dzi ke ne kpɔ problem abe nu ya kɔ ewɔe ko ebe yi wɔ nɔ vɔ. Vɔ tsã tɔ wa keke ʋua ɖeka ɖeka ɖeka. Problem ka vava le wonyi le le tsi tɔ megbea le ʋu ma kaka me wodza kpɔe. Awɔe. Leke mi ate shi ɖo. Ne nye fifi ame ɖe le dɔ ɖe me de. Ne me nya be dɔ ya special me dea. Ne nɔvi nye ɖe nye ŋu nɔ. Oxɔ dɔ ma tututua. Ye mi kpɔ be dɔ ma ya mi agakɔ atike wa de ke. Mi zu specialist le atike ma. Abe nu vevi aɖe le xlɔ̃m nɔ nye ɖe wɔ nyusɔ. Wòwɔ abe ayi kui dɔe ma le wo le. Nu mawo be ne le nɔkɔ yevu dea me nya vi o. Gake me ɖo ŋkui be ke me nɔ le vi mea, ame ɖe le dɔ mawo va. Etɔ nye nye wò dɔ me va ʋu atikea. Yɔ kɔ na mea be ne nɔ ɖuɖu abe ati vivivi ko. ne fɔn die ɖuna lɔbɔ ne kpe ɖe ɖu ne ame afɔn dzo ye me ɖo ŋku nua keme na xɔ nya kpɔ be kɔ nye ma yɔ ŋkɔ ya kɔ me hoe kɔ yi ne eɖui kaka nu ke kɔ edzɔ leke dzime kpo le vɛ ma mla nye wa evɔ me evɔ abe dabi nu me na ye be a ah, etɔ nye ye ma ya ame wɔmɔ ɖewo ɖui zan ma kaka ne ke ya le vɛ se ta eɖui zan edena bi nu me ya lɔ nɔ ɖu ɖeka ɖeka ewɔ be ke mi ɖe kpɔ

wuiatɔ̃ ƒe wuiade, vɔ ele ŋkunye dzi, vɔ nyemewɔe na ame ɖeke kpɔ o. Gake gbe ma gbe aɖe ko xɔ̃nye be nu ma le ewɔm be dɔ ma koa, ye meɖo ɖe agbo dzi ko hafi me, nua ko va tame nam. Ye ko mekpɔ gbea ko hafi mehoe. Ye mekɔ yi nɛ. Ko woɖui zã va me keke abe mlɔ anyi, megatrɔ na wò be tsã ye tɔtrɔ. Gake ne nye mewɔ atike ma fifia sɔ de nugo me, ŋlɔ ɖe edzi be ʋɛ, wokɔ yi kɔdzi, wozẽ, wowɔ dɔ, ne wonya, wodza ɖe se ɖe ku atike ma dzi, elabe wonya be amewo megava va yewo vɔ de o. Woawɔ vɔ amea medza tsi agbe o loo, amea megava nɔ kɔdzi woada atike ɖe edzi e gaƒoƒo gbogbo anɔ ŋu tsɛnzi ɖe lãme nɛ o. Ta wa woagblɔ nya ku atike ma dzi. Womalɔ̃ adzre. Leke míawɔ mía be teknolodzia ate tsi? Leke míawɔ míaƒe science ate si ɖe dzi? Masi ɖe dzi o. Yevu ŋutɔ koe gale wo me tɔ.